Ɛbere bɛ na ebu bɛ, na ɛbɛ koraa ɛne deɛn, na yɛde yɛ deɛn? Yie enti sɛ bi mprɛ aduasa mesrɛ me ka o obi sɛ wɔto na wɔmena dɔbaa ba no oo wodi kisi wa wotua twerɛ so.
ɛbaa me di gya waa ne sɛ yɛse panyini wɔn tena fie ɛma asɛduamfo. sɛbi ewiase mu ayɛwɛ mpanimfoɔ se sɛbi sɛ ɔyɛ mu yɛ a ɛno nkyerɛ sɛ fa ayere kyɛ baa sɛ nea ɛhia no koraa no na nyɛ ne nkrama baako a ɔde bɛpɛ n'abɛ soɔ. nyansapɔ.
fufuo a ɛdeda mu ɛwɔ animuonyam se anwammɔ. aduane a nyakopɔn ano ama kyekye. Deɛ nkraman fa ho mmirika a, Noa sian ho. Ka a yɛatwerɛ anim Onyame nnae.
Ɛno mpo na abu afa so yi. Na deɛ yɛatwerɛ anim twe w'ani. Ɔtontonte tɔnte, yɛnom saa na yɛfa adwene. Ɛnokorɛ. Yɛfrɛ me Nana a menya ako. Sɛkyerɛ bonkum baa panin ne me. Mentom ɛ, mentom ɛ, yɛse ne din de Obama. Obama. Aane.
Sɛ be mpaninfoɔ se ɛfɛfɛ na ɛfɛ sɛ ɔda amani bɛkɔ amirika na ɔbɛsɔ ne nofo no ɛnyɛ sɛ bɛte atɔ ntia. Mpanin se sɛ kuti kuruku ne kuruku kura sika ntwea de twa ɔti a, yɛnya bisa kɔmfo hema.
Aboa pɛ sɛ ne kan yɛ. Wɔsi didi kwan wa. Ɛnokorɛ, magye atom ɔpanin ma no nkɔ. Yoo, ɔpanin, ɛɛ, deɛ me nso mewɔ ɛka ne sɛ, ɛɛ, ɛbi anka bi ba bɛyɛ no wayɛ ama. Yoo, ɔpanin ma no nkɔ a, wato sɛm paa ma o. Nti ma no nkɔ. Sɛ.
Abusua te sɛ kwaeɛ, wowɔ akyire bom tuu na abɛn a na ahu sɛ dua biara wɔ baabi ɛsie. Yɛdase mpaninfoɔ sese dua bata boɔ hɔ yi ne twa yɛ twa na. Ɛboɔ wɔ hɔ yi so ɛpaeɛ a yɛ mpa mu. Medase mpaninfoɔ se furuntum wɔ hɔ yi abata twene. Tafra ɛbɛ na si tira se yɛse furuntum wɔ saa yɛ bata twene nti wabɔ wo ho mmɔden ma ma wo fa mpanin ma no nkɔ. Sɛ Woyɛ hum hum nso a, mpanyimfoɔ na ɛka, yɛde wo sekaa dwa no nka. Medase.
Mpanyimfoɔ se se, se etuo to a, esi bɛɛma atwere bɛɛma abo. Ɛyɛ nokorɛ. Baabi a. Me ba, adeɛ a ɛtwere hɔ nko, na deɛ esi hɔ nko. Enti bu no yie sɛ, etuo to a, esi bɛɛma abo. Mama wo fa. Ɔpɛ ne mma no nko. Ɛdeɛ, ɛyɛ, fɔntɔmfrɔm. Ɛda bɛɛma kɔ ho a o sɛ ɛda bankye akura mu. Yoo meda ase saa yɛsɛ ɔba a ɔdɔ woɔ no ɔmfa ho sɛ bankye abaa koraa da wo kɔn hoɔ.
O ka Kafra. preach. Yɛbu no sɛ ɔbaa dɔ wo a ɔhu bankye abaa sɛ da wo kɔn ho a ɛbia ɔnim sɛ tuo anaa ɔbia a wɔse de sika no fa kyerɛ sɛ ɔbu bankye abaa koraa sɛ tuo. Deɛ wobɛyɛ biara yɛ no fɛ nti bu no foforɔ na menhwɛ adeɛ. Yoo, ɔbaa a ɔpɛ woɔ no, sɛ bankye abaa da wo kɔn ho koraa a, ɔbu no sɛ tuo. Mama wo fa, afei woayɛ no yie. Ɔfa no yɛnkɔ anim a. Aa, yɛreka ɔdɔ asɛm yi deɛ na meka sɛ, nsuo a ɛdɔ woɔ no, ɛna ɛkɔ w'ahina mu. Ɛtɔ fam, ɔno na ɔbuiɛ.
Ɛntɔɔ fam. Mekae bɛ nea wɔabu no nyinaa. Yoo, meda ase. Mpanimfoɔ se sɛ etwadeɛ a ɛbɛn woɔ no, na woagye no ntɛm. Ɛna sɛ nsuo nso, ɛkyerɛ ahina mu a, ɛyi hwa. Mpanyinfoɔ sɛ nsuo a yɛbɛnom no yɛn hwɛ nkyɛnkyɛn. Ɛno na atɔ fam ɔpanin na ɛka yɛ menye ntom ɔpanin kɔ.
Ah, ɛneɛ na meka akyerɛ wo sɛ sɛ wodidi na bi ka wo se mu a ɛkyerɛ wo sɛ wokyena wodidi agya bi ɔkyena asɛm nti. Yoo medase panyinfoɔ se wodɔ kɔto kwadu a ne wagyam ho na obi nnim ɔkyena asɛm.
Asɛm kɛseɛ nso ɛba. Saa bɛ na ɛyɛ me dɛ paa nkorɔfoɔ taa si ne tiri ase se dabi asɛm nti na sɛ wodɔ kɔto kwadu a ne wagyam ho wo fa nsa anka ɛbɛyɛ dɛ wei deɛ menyɛ ɔhwee fa ho kɔdi ma gyɛ to ɔpanin ma no nkɔ.
Ɛɛ ɔse so wanyɛ biribi a amoa se a ɛnyaa bɔ no korɔ no. Dabi da. Yoo, mpanyinfoɔ se agya magyina nkɔnsɔnkɔnsɔ so ato coach rama nsa tu ama bɛya bia paya bu kwabra futirim wo anyi ma ya nya ketira wotare dan ho a me bɛ wae no ɔna ɔbɛma mia mop ya flo. Ah ɛdeɛ ɛɛ me nua amanfo na ɛka yɛ ɔse na deɛ mefa agya deɛ mefa ɛne korɔ no. Yoo sɛ ɔkɔ gye obi ba na ɔnsuu yɛ a ɛno nkyerɛ sɛ nfa ne nkɔma ne ne.
Ah akɔda a ɔpɛ suu no nso ɛɛ me nua kwan pita na ɛka yɛ ɔse sɛbe bɛnto ampa ne to da. Yoo medase eh sɛ be mpanyinfoɔ se wo bɛn nsuo ho a na wate sɛ ɔkɔtɔɔ bɔ wa.
Saa ɛna sɛ wo nua baa wɔ agorɔ mu a wo din mpɛm nsua nnwom biaa a wo din wom. Medase mpanyinfoɔ se sɛ wo nua baa ne serɛ soso sɛ deɛn a ɛna wo so da. Ei asɛm kɛseɛ a wo kɛn na akae me sɛ sɛ serɛ anantuo so kyɛɛ no a na ɛyɛ yadeɛ. Yoo medase sɛ be yɛse obe odwan ne ho mfifire bebree nanso enwii nti no. yɛnhunu.
Aboa pɔnkye nso na ɛka ɛ. Wɔse, sɛ yɛbɛka sima kakraa bi amena wu koraa no a, ɔbɛdi hene. Yɛnyɛ no sei sɛdeɛ bɛ no bɛyɛ dɛ. Yɛse, apɔnkye se yɛnnante nkɔwu. Gye sɛ ɔsoa no. Nti fa no saa meɛ nkɔ. Aboa pɔnkye. Ae. Ɔse yɛnnante nkɔwu. Ɛnokorɛ. Gye sɛ ɔsoa no. Na ɔsoa no na ɔdi hene. Saa. Nti sɛ ɔkɔwu a, ɔbɛdi ne hene ansa. Ɛnokorɛ.
Ɛɛ. Abɛ no nyɛ sɛ asi tra ase, na mmom na mepɛ ne dɛ no sɛdeɛ ɔkaa no. Wosesea deɛ meka ne deɛ ɔkae nso, nsuiɛ da ntam. Mede ama wo baako. Wae, Njoku no yɛnkɔ. Yoo, meda ase.
Aboa nantwie, wɔse wɔkora no ahoɔden na ɔbɛwu a, na ɔde ape. Na ne teeɛ no, na ɔda Mayanka. Yoo, sɛ nantwie no teeɛ na ɔda Mayanka deɛ a, ɛneɛ yɛnhyɛ bɛkɔ Mayanka. Montwɛn yɛ, yɛbɛsi ahyia seesei ara. Yɛkɔgye nkratoɔ bio. Yɛda mo ase. Yoo ɔman adehyeɛ. Saa berɛ nyansapɔbɔdwafoɔ na mo ne yɛ ahyiayi. Adɛn nti na yɛbu bɛ? Ɛbere bɛn na ebu bɛ, na ɛbɛ koraa ɛne deɛn, na yɛde yɛ deɛn? Yie enti sɛ bi mprɛ aduasa mesrɛ me ka o obi sɛ wɔto na wɔmena dɔbaa ba no oo wodi kisi ba wotua twerɛ so.
Ɛbaa me di gya waa ne sɛ yɛse panyini wɔn tena fie ɛma asɛdua mfɔ. Sɛbi ewiase mu a yɛwɔ yi mpaninfoɔ se sɛbi sɛ ɔyɛ mu yɛ a ɛno nkyerɛ sɛ fa ayere kyɛ baa sɛ nea ɛhia no koraa no na nyɛ ne nkrama baako a ɔde bɛkɔ n'abrɛ soɔ. Nyansapɔ. Yoo Ghana adehyeɛ sɛdeɛ medi kan aka akyerɛ mo no. Ɛfa a ɛtɔ so mmienu aba n'awieeɛ. Nyansapɔ dwumadie na wogu so a woretie no. Sɛ mommrɛɛ me a, me nso meremmrɛɛ mo. Enti yɛkɔ so resua Asante kasa. Madi kan aka sɛ, deɛn nti na yɛbu bɛ? Yɛde bɛ yɛ dɛn? Ɛberɛ bɛn na yɛbu bɛ? Ɛno ho adwuma na ɛgu so a yɛreyɛ yi. Na ɛfa a ɛtɔ so mmienu no, yɛde hyehyɛɛ soɔ no, Nana Akosa Aberempɔn, ɔnyaa aduasa nson. Sɛ ɛtɔ so mmienu no, aha, enti meka deɛ ɛdi kan, deɛ ɛtɔ so mmienu bɔ mu a, ɛna ɛyɛ aduosia nwɔtwe. Ɛna Nana Akwasi nso nyaa aduasa nnan ne fa. Enti meka ne mmienu bɔ mu a, Nana Akosi Abrempong kura aduosia nwɔtwe, ɛna Nana Kwasi nso kura aduosia baako ne fa. Ɛfa a kan deɛ, abɛdi me hɔ, ɔbɔ ne ho mmɔden a, mɛda ama no. Enti yɛkɔ fa a ɛtɔ so mmiɛnsa no, ɛna ɛyɛ ne korakora no. Ɛno adaworo ma Nana Akosa gyina wo so. Yɛnkɔe.

Aane, nti akora meedan ama wo.
Ɛse ɛne nkwadaa ntena bama so a, meanka sɛ fa dane ahennie o. Ɛno sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ den deɛ, ɛse egya a ɔne nkwadaa mfie a, na ɔde ayɛ ahennie. Deɛ meka no, mpakyɛ wote me yie? Mama wo fa. Oh, wei deɛ nka no a. Nana yɛnkɔ. Yoo meda ase mpanyinfoɔ sɛ. Mesrɛ mo ɛbɛ no emu no sɛdeɛ wopɛ bu no sɛdeɛ ɛbɛ no teɛ na ɛnyɛ dɛ. Mpanin ne atitiriw na ɛti adeɛ no wɔn nim bɛ no sen yɛn yɛwɔ ha mpo. Enti sɛ antwa yie a na metene wo. Enti ne kɔ ara so no wobɛnya fa. Akora yɛnkɔ yɛn anim. Yoo mpanyinfoɔ se sɛ wopɛ ɔbaatan aduane agye adi a na ɔgyegye ne ba agorɔ. Saa.
Ɛna ɛka sɛ, Kwaseɛbuo nti na sɛbe ɛsii ahemfie. Yoo, sɛbe yɛn mpanyimfoɔ se, sɛ se wɔ hɔ yi, wɔhu serefoɔ a, ɛna ɔsere kyerɛ no. Yɛte yɛfrɛ wo ahemfie so a, wobisa w'ano, na sɛbe wɔbisa wo ase. Yoo, meda ase, sɛbe mpanyimfoɔ se, sɛ wodi kan wɔ ahemfie a, na ɛno nkyerɛ sɛ woadi bem. Ɛna sɛ wo tiri ho fitaa nso a, sɛbe bosom nkye wo. Yoo, sɛ bɛ mpanimfoɔ se sika nifa no akyire twa, na ne mu nso twa.
Aboa aprawa wɔ hɔ yi. Ɛno yɛ bɛ teaa, sɛ nkɛ sɔ asɛm bi so a, ɛnkɛ me gyɛ to. Saa bɛ na me nyi nto, na me nso a me nti, bo foforɔ hyɛ anan.
Yoo, meda ase. Ɛɛ, sɛdeɛ mpanimfoɔ so so seɛ no no, ɔse, ɛɛ, sɛ nsuo bi tene kɔbɔ asuo bi mu a, na ano adwo. So yɛnkɔ. Sɛ aprawa ketewa wo wei, wohunu kɛseɛ a ɔbobɔ. Yoo, sɛbe, ɛɛ, mpanimfoɔ se, Dufukyeɛ, woda nsuo mu sɛ deɛn a wontumi nnane ɔdɛnkyɛm da.
Saa ara na wotena dufɔkyeɛ so na wodi bɔɔfrɛ a, w'ano fɔ na woto so afɔ. Yoo, sɛbe, meda ase. Ɛɛ, mpanimfoɔ se,

Saa ɛna sɛ wo nkɔ obi afuom da a, wo so wo nko ara na wɔ kuafoɔ. Yoo medase ɛɛ sɛ be mpanyinfoɔ se ɛɛ wo dodo mu nyɛ dɛ sɛ deɛ ɔkɛtrɛ wo dodo mu tie bi a hɔ ara na wo ta frɛ. Mɛsrɛ sɛ bu be no yie nti fa no ntaa bɛ naa fa no bio na menti. Yoo mpanyinfoɔ se ɛɛ wo nse akyi nyɛ wo da a hɔ ara na wo ta frɛ.
Magya tumi nkɔ anim.

Ɛɛ benim akwasi ata no ɛsɛ ɔkɔtɔ ngo anoma.
Yoo mpanyinfoɔ ɛɛ kɔtɔ mpanyinfoɔ se ɛɛ ɔkɔtɔ wɔ hɔ yi wɔnim asudware te sɛ anwa.
Saa bɛ wei fa no foforɔ ma me wo bɛ foforɔ hyɛ nan. Adɛn.
Menti o mama mama akwan sɛ mama akwan na bu bɛ foforɔ hyɛ nan. Memu bɛ foforɔ nhyɛ nan. Yoo meda ase. Ɛɛ sɛbe ɛɛ mpanyimfoɔ se, Abɔso baa wɔ hɔ yi, ɛno na m'agya paeɛ. Ɛbɛ no no.
Na asan mu saman nso na kaeɛ. Ɔse neɛ nnɛ nko ne anadwo o. Anya baako afei deɛ a, wodeɛ kɔ. Yoo, meda ase.
Mpanyimfoɔ se, Nsamanfoɔ mpo, yɛse yɛpɛ yɛn dodoɔ o, na ɛnte sɛ yɛn ateasefoɔ. Haa, mebaa ha. Saa bɛ no yɛ na saman bɛ na taa ka saa, wo nti magye atom, na yɛ na yɛ me sere. Yɛkɔ yɛn anim. Akora yɛnkɔ a. Ɛɛ, wei deɛ.

Ah, sɛ Anoma aserewa. Ɔregye ne ba koro agorɔ a na wayi n'ani ato nkyɛn no, ahunu bi pɛntira. Yoo, meda ase. Ɛɛ, abɔfra a sɛ wo so mpanyinso a yɛgye w'ayi ase tu o. Mm, sɛ saa ɛna sɛdeɛ mekaa mmerɛ no asɛm bi a na ɔpanin ɛkɛn, yɛka sɛ, sɛ Anoma bia ɔbɛwu suro no ntakra aba fam. Yoo medase ɔhene saa na me nso me nana seɛ wɔse sɛ ɔto bɔɔl bɔ dan a ɛsan ba wo a wo so. Yɛnyɛ ne sei ɛɛ wontin na sɛdeɛ taa ka no sɛ bɔɔl bɔɔl no ɛyɛ boɔ daabi yɛse mframa toa bɔɔl a yɛbɔ yi na ka nkasɛm no mframa toa nti sɛdeɛ ɛbɛbɛ a mobɛte aseɛ yie nti masom mframa toa bɔɔl.

yɛnkɔ yɛn anim so. yoo meda ase eh, mpanyinfoɔ se sɛ ɔbaa kyɛ wɔ adwaeɛ a na wɔyɛ ne ho yie. Ah, na sɛ adwaeɛ so hɔ ago a na ɛfiri wɔn akunafoɔ. yoo sɛbe meda ase eh, mpanyinfoɔ se eh, sɛ bankye nyɛ a egya na ɛbɛkyerɛ. Mm,
Saa Kur'anfoɔ asɛm no na anka asi paɛ kakra. Esiane sɛ Akanfoɔ yɛdɔɔso nti, ebi taa bu no sɛ adwaeɛ anwɔ no ne firi ɔbaatae. Kur'anfoɔ nso dwaeɛ ahomakye nti, eh, wɔatwa to amene no kora sɛ, Ma som. Eh, Kur'anfoɔ no dwaeɛ mprɛnsa, ɔbaatae deɛ mpire no. Aane, na ne ntɛm no, enti akora yɛnkɔ yɛn anim. Yoo, sɛdeɛ mpanimfoɔ seɛ no no, yɛse sɛ adwaeɛ bɛyɛ fɛ a, na ɛfiri piraeɛ tia.
Ɛnneɛ, sɛ yɛka no sɛ da biara yɛ didi nanso aduane a wo wo maame anaasɛ wo papa wobɛto no ne gya soɔ no ɛno na wodie ɛna berɛ korɔ no ara nso yɛka sɛ sɛ wodidi na sɛ woayɛ nsusu a wo yɛfunu bɔ dono ma ɔsa na do akora wabu nyansapɛ ma anye antom ka wode du adwene ho asi Enti yɛtaa yɛ sɛ, sɛ wotete aduane bɔne ma ɔyafunu a, ɔbɔtwene ma wo saa anadwo. Ɛno yɛ baako. Aha. Na wo deɛ woakɔ anwan, woayɛ ba berɛ bɔne mu. Anyɛ yie. Enti ma no ɔhunu ma me. Yɛnkɔ yɛn anim. Meda ase.
Mpanimfoɔ se sɛ wotwa kontompo ma wo safoa yere a, woda wo aboboa ano. Ɛna wo na ama me a. Woayɛ adeɛ o. Na nka menim sɛ nka obu ba a amfa yi na wafa no fofofo tia sɛ mpanin se sahweneɛ te mpanin anim a Ebe nyina nka gu wodidi n'adwen ho guu bɛ no, atɔ mpanin no yɛannye antom, nka mo a awɛbɛ ho kora mo abu, de aka no wo ntin yɛasɔ mu, akora yɛnkɔ yɛn anim. Sɛ
aboa no anha wo a, wonsɛe ne bɔn? Dabi. Yoo, meda ase. Ɛɛ, sɛbe mpanyimfoɔ so se, mmabaa wɔ hɔ yi, ɛno ne m'agya dɛreɛ. Ɛɛ, ne ka sɛ, susuae fa bɔɔde ho, ɔde no kɔ deɛ wo mpɛ. Yoo, meda ase. Ɛɛ, mpanyimfoɔ se, sɛ wo ne ɔpanyin ko a, Na ɔte wo wedeɛ mu nka. Susan wei so ayɛ asubɔnten de hwie o. Yoo meda ase ɛɛ mpanyinfoɔ se yɛdum gya no yɛnum wisire.
Ɛɛ sɛ asubɔnten wɔ hɔ yi ɔne nam ntweantwea nyinaa deɛ ɛwɔ koraa ne kum. Yoo meda ase ɛɛ sɛ bi mpanyinfoɔ se sɛ yɛduru amanfo nso a ne yɛakae yɛn anom. Ɛna sɛ asu ketewa so ɛbɔ kɛseɛ mu a ne din yera. Yoo meda ase ɛɛ mpanyinfoɔ nso se sɛ asuo bi ne asuo hyia a na ano adwo.

Yoo, kɔkɔhwe deɛ wa wa wato aduasa nanso ɔdi aba yɛn. Akokɔ so ne nan tua aba ne nkum ba. Ɛɛ abɔfra wei sɛ ɔdwonsɔ gu wo nan so a yɛpepa o, nea ntwa ntwene. Ah, sɛ wɔ wɔdi mfremfrem adeɛ yɛ koko, ɛtumi asunti asikyire. Meda ase, mpanyinfoɔ sese kɛtrɛma wɔ hɔ yi, ɛmporɔ da.

yoo ɛɛ eh, sɛ. meba meba ɛbɛ wei wadidi wadwene ho oh. nti mensɔ mu na mmom bu foforɔ hyɛ anan deɛ menim fa kwakuo ho yɛ se aboa kwakuo se ɔmfa mu mu pere ni nantwie nso saa ka saa bɛ no akora bɛ wei asi tiri ase mensɔ mu bu foforɔ hyɛ anan mema wo nti na ɔma sima sima fa mmiɛnsa fa ka bi hyɛ anan mm.
okay. Sɛ yɛka sɛ aboa kusi anaa ne boobu, wokɔ a wɔanya agyapadeɛ bi a ogya ma dwoa. Yoo, meda ase. Ɛno Ɛmpa nso yɛnyɛ no sie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Asante kasa bɛyɛ dɛ nti ɔse aboa kusie ɔse na badwafoɔ ɛne ne nwoa kusie wɔne nwoa na ɛbɔ dwa kɔ wokɔ no hɔ na wɔne wɔn na ɛwɔ hɔ fa adwene nti wonti masom ka baako no nka yɛ fa wei yɛ fa

Sɛ aboa no ɔbɛ fom a ɔkɔ nakyi no aba, me sɔ mu, na mmom me ma tiefo ate aseɛ sɛ ɛnyɛ odwa nko a nantwie pem kra maa pem. Ɛnti sɛ aboa odwa ɔbɛ pem na ɔkɔ nakyi ba deɛ, ɛne yɛn nso yɛbɛkɔ akyi ne yɛasan aba na yɛanya ahoɔden foforɔ. Kyɛ ɛkɔ gye ahome, yɛbɛsan aba, monhyia yɛn, ɛne obi ka kyerɛ mo. Nyansapɔ,
fufuo a ɛdeda mu. Yɛwɔ Ghana ma mma, adeɛ a wɔahyɛ aseɛ biara wɔ awieɛ, ɛnti sɛdeɛ yɛdi kan yɛɛyɛ no, saa ara na yɛɛtoa soɔ. Yɛde ɔfã a ɛtɔ so mmiɛnsa no aba awieeɛ. Enti sɛdeɛ bɛkeka nneɛma si anim no, na wɔahunu sɛdeɛ wɔsi yɛɛ no. Nana Akwasi Owusu, ɛfã a ɛdi kan no, ɔnyaa aduonu nson, ɛnna Ɔpanin Akosa Brempɔn nso nyaa aduasa baako ne fã. Ɛfã a ɛtɔ so mmienu, Nana Akwasi Owusu nyaa aduasa nnan ne fã, ɛnna Ɔpanin Akosa Brempɔn nso nyaa aduasa nson ne fã. Ɛfã a ɛtwa toɔ yi, Ɔpanin Akwasi Owusu nyaa aduasa baako, ɛna Ɔpanin Akosa Brempɔn nso nyaa aduasa ne fa. Nti ha deɛ na ayɛ sɛbe ɛɛ Kotra Hweaseɛ anaa na ne butu, ha deɛ na butu. Nti meka mmiɛnsa no nyinaa bɔ mu a, Nana Akwasi Owusu ɔnyaa mma aduokron mmienu ne fa, ɛna Nana Ɔpanin Akwasi Akosa Brempɔn, Adinna Aboroso, Ɔpanin Akosa Abrempong no nso, ɔbɛn yɛ mmerɛɛ. Ɔpanin, wo nso yɛka bɔɔ mu no, wonyaa ɛma no aduokron nwɔtwe ne fa. Mo abɔ mo ho mmɔden sɛ wotena ɔto so abu berɛ ɛboro aduonu. Ɛnnɛ, yɛte si mmɔnten a, ɛbɛ num anaa mmienu koraa, ɛyɛ den ma yɛ sɛ yɛbɛgu. Mo ayɛ adeɛ, mo akɔnkɔnni. Atiefoɔ, na sɛdeɛ ɛkɔsii yi ara no, mpaninfoɔ se, deɛ daeɛ kɔsoo yi ara ne pitire. Ɛwɔ so dɛn na obi hunahuna ntontom kura tuo sa wo afa anaa bɔ mpam bɔ pitira w'asɔre ntontom baabi a ɔde tuo bɛfa biara ɔno ara ne sɛ mpa. Enti atiefo mo daworo ma sɛdeɛ yɛyɛeɛ no sɛ mpaninfoɔ gye sɛ wo nko ara tu mirika a wodi kan wei deɛ kuhyia mmienu ti da sɛ bɔ atwa sɛ baako di nkonim nti sɛ nnɛ na anka mewie dwumadie no nyinaa deɛ a na anka nipa a ɔbɔɔ ne ho mmɔden yɛ ɔpanin akosena berempɔn. Nti ɛnɛ deɛ ɔboro Nana Kwasi Owusu Ansah so mma bɛyɛ nsia. Menim sɛ dasani bi a yɛhyia a na Aberewa aka biribi akyerɛ no ama watumi akɔ n'anim. Nti Nyame yɛ adom a dasani ahyia me, Akoraba Gyebi, me ne Nyansapɔ Badwafoɔ, yɛgu so ara. Monhyia yɛn, yɛne mo nwie. Meda mo ase amu.